नमस्कार दरभंगा जिला बिहार पर जते लोग आयल छी सबके अभिनंदन सबके स्वागत पहिले एगो बात कहि दिअ ई कुर्ता बड़ा लनुदार हमरा लगैए अहाँ सबके केहन लगैए नीक लगै छै फिट लगै छै कि नहि अरे पहिले एगो खिस्सा छोटका बता दी कि अ, हमर कनियाँके जे मामाजी छथिन अ, हुनकर बेटाके छलैए चूड़ाकर्ण मने उपनयन जे सब किछु जनै छी अहाँ सब उपनयन चूड़ाकरण जे जनउ होइ छै से छलैया तऽ ओहिमे गेल छलियै हमही लऽ कऽ गेल छलियनि हँ पहुँचा देलियनि आ फेर लऽ कऽ आबियो गेलियनि जहन लऽ कऽ एलहुँ घर तहन अपने बैगमे सँ निकालै छथि कि लिअ ई मामी देलखिन हँ ई कुर्ता अपने अहाँ लऽ किए लेलियै ई बूढ़ बुजुर्ग जमाए सबके लोक ई सब दै छै नहि नहि आब अहाँ शूटिंग तूटिंग करै छी तऽ अहाँके शायद ना तऽ पहिर लेबै ताहि दुआरे हम लऽ लेलियै बहुत जीत केलखिन हम बोले जीत केलखिन तऽ हमरा किया नहि कहले मतलब हमरो तो कहते तऽ हमहूँ तऽ गेले छलहुँ हेँ तऽ कहलैत नहि अहाँ बुझल छलै ने अहाँ नहि लेबै ले नहि लेबै तऽ अपन अ, बस अ, बहिनके पड़ोस देलखिन अ, अपन हुनकर मामा छलखिन ने मामी पड़ोस देलखिन जे लऽ जाउ पाहुनके पहिरे दऽ पप्पा जे शूटिंग तूटिंग करथिन तऽ हमरा फोटो तोटो भेज देब नहि तऽ हम तऽ यूट्यूबपर देखिए लेबै खास वएह कुर्ता छै तऽ अब खिस्सा सुना दै छी जे कोइ लए एलहुँ हेँ तऽ नीक लगैत हेतै तऽ कमेंट बॉक्समे लिख देब तऽ हम फेर पहिर पहिर कऽ करबै दूगो कुर्ता भेजलखिन हेँ तू साथे पैजामा सेहो तऽ एहिमे तऽ पैजामा देखेबे नहि करै छै फुल फ्रेम फुल फ्रेम लेबे नहि करै छियै तऽ ओ जे साँपवला खिस्सा जे छै से कहै छी जहन हुनका आनय लए गेल छलहुँ हेँ तऽ उपनयन जेना छलै बुझू कि रवि दिन तऽ सोम मंगल बुध दिन फेर सत्यनारायण भगवान पूजा छलैए ओकर बाद हुनका अबै छलनि तऽ एतेक टाइम ककरा छै के रहतै काज धन्धावला आदमी कोरोनो कालमे किछु ने किछु तऽ करहे पड़ै छलै लोकके ताहि दुआरे हम चलि लेलहुँ फेर जहन आनय लए गेलहुँ तऽ अचानक सब बुम सब गाड़ी रोकऽ पड़ल हमरा यौ मेन रोड पर साँप एते बड़का तऽ ई खिस्सा जे छै से एलै केना हम कहली कतऽ से हम कहै छी पहिले कनि बैकड्रॉपमे जाइ छी गेलहुँ ने फेर हुनका मामा ओतऽ सासुर बुझू गेलहुँ तऽ हम कहली कि हम तऽ जायब जल्दी जल्दी तैयार भऽ जाउ किया तऽ हम आने लए गेल रहियनि तब ओ तऽ कहलकै जे किछु खा लिअ नाश्ता कऽ लिअ तऽ चूड़ा दही आम चिन्नी परसायल आ चिन्नीके जे डब्बा छलैए से लऽ कऽ साइर आ कऽ साइर कथी आइ के साइर सबके बेटा कहि देली ती लग तमसा गेलखिन पाहुन हमरा बेटा क्या कहै छी अहाँ तऽ जीजाजी छै बोले उमर छौ बेटावला तऽ हम की कहियौ नवतुरियो छोड़ी सब साइर बत- बताओ खैर अब रिश्ता में साइर छलखिन हैं तो छलखिन हैं तो उ तो हुनके खिस्सा कहै छलै तो उ एलखिन हमर खिस्सा सुनऽ लगलखिन आर हमरा ख्याले नहि हुए आ खायल किया नहि हुए से बता दै छी ओ जे एलखिन चिन्नी लऽ कऽ ओ जे डब्बा छलै से हाथमे रखने हमर खिस्सा सुनऽ लगलखिन तऽ हम हुनका तखन ई खिस्सा सुनेलियनि जे ओ जे साँप छलैए जे रोड पर देखलियै हम हमरा कार रोकऽ पड़ल साँप तऽ सड़सना कऽ भागि जाइ छै लेकिन भगबे नहि केलै पाछू पों पों पों पों बहुत आदमी फेर हम निकललहुँ कार तऽ कहलियै भैया आगे साँप है तऽ बहुत लोग आबि गेलै फेर आगू दोसरो तरफके ट्रैफिक छलैए तऽ तऽ वन वे ट्रैफिक होइ छै उमहर जाइ ओहो सब रुकि कऽ देखऽ लगलै कि साँप रोडपर अजगर जकाँ मोटायल साँप भगलो नहि होइ छलैए ओकरा बुझू जे बहुत बड़का साँप छलैए तऽ सर कहलखिन कते बड़का छलैए यौ हम कहलियै बुझू जे हम जे खा रहल छियै ओतऽसँ लऽ कऽ जे चीनीके डब्बा अछि ओतऽ तक ओहो अहाँ कहलियै चीनी देबे नहि केलहुँ तऽ हाँय हाँय फेर चीनीके डब्बा खोलि कऽ चीनी देलथि आ खेलहुँ आ बुझू साँपके तऽ खिस्से छलैया ओ तऽ छलैया नहि ओ चीज दैते नहि छलैया तब केना जैतियै सासुरमे तऽ पुरान जमानामे तऽ आदमी तऽ मुँहमे सपैट दैतै खा लैतै लेकिन आइयो काल्हि तऽ आब चीनी छै सामनेमे तऽ केना नहि मँगियै तऽ से बात छै तऽ दरभंगा जिला बिहार पर जे छै ने एहन बहुत खिस्सा सब छै जे हम कहै लए चाहै छी अहाँ सबके कि सासुरमे जे जमाय जाइ छथिन तऽ की की होइ छनि जे नहि नहि नहि की सायरके जे बियाह भेल छोटकी सायरके तऽ ओहिमे अहाँके केहन इज्जत भेटल प्रतिष्ठा भेटल सासुरमे आ नैहरमे की तारतम्य होइ छै बहुत रोचक खिस्सा सब छै हम लऽ कऽ अबैत रहब अहाँ सबके खाली एतबा कहै छी जे चैनलके शेयर करू आ सब्सक्राइब तऽ जरूरे कऽ दियौ जहन सब्सक्राइब हेतै ज्यादा लोक तक देखबै तहने नीक नीक बात एबै कहै लए तऽ चैनलके सब्सक्राइब जरूर कऽ लिअ